Dwi bach yn brysur funud, fi uh, ar yr A4 70 ar y ffordd i gynger. Dwi newydd uh, chwarae rygbi i Ponti nawr. Oh, good. Sir Athi? Ie, yeah, ddim yn ffôl, nath ni curo uh, Merthyr, so mae pawb yn eitha hapus dod hwnna, ond... Uh, oh, good, good. Ie, yeah, jyst i cael y cyngerdd yma allan o'r ffordd nawr. Ie, yeah, gallai gredu na. Lle ti'n canu? Canu yn uh, Coleg Edda Drama dwi, so mae'r uh, Gyrru yr, yr Efosemti fel ni'n siarad fan hyn a um, yeah, edrych ymlaen i gyngerdd. Na fo, na i ddim haslo ti nawr, ond ffonio o'n i i weld os oedd y ti ar gael i gael sgwrs bach am dy yrfa di hyd yn hyn, a creu rhyw fath o rhaglen dogfen. Ie, yeah, dim probs. Uh, rho text i fi yn y bore a gallwn ni siarad pan, uh, pan ni'n rhydd. Gwych, Rhyds. Da iawn gyda Ponty Penawma a phob lwc heno.

Mae Rhydian Jenkins yn wyneb cyfarwydd. O ymddangosiadau cyson ar y radio a theledu yma yng Nghymru, mae o'n ddyn prysur iawn. I'r Eisteddfodwyr sy'n gwrando, mae ganddo lais gyfarwydd fyth. Byddwch chi'n gwybod am ei lwyddiant yn canu ac yr hyn mae wedi ennill dros y blynyddoedd. I gefnogwyr Uwch Gyngrau Rygbi Cymru, bydd ei enw yn cael ei clywch hefyd. Byddwch chi'n gwybod ei fod yn chwarae i dîm fwyaf hanesyddol y wlad, gyda Pontypridd, ac yn gynt o Academi'r Scarlets. Chi gyd yn gwybod hyn. Ond o dan hyn i gyd, mae Rhydian yn ffrind, yn fab, yn fyfyriwr, yn berson normal sy'n gorfod bwrw mlaen gyda bywyd. Dyma beth sydd o dan y chwaraewr ac y perfformiwr. Dyma stori Rhydian. Rwyt ti Rhyds, Dwi jyst eisiau dod i nabod y person o ddydd i ddydd. Mi newn ni dwtshid ar y canu a rygbi wedyn. Ond sut berson wyt ti oddi ar y llwyfan a'r cae chwarae? Cartrefol. Yy, be' 'di golygu hwnna? T'mo' fi'n fi'n person itha... Fi'n dwli t'mo' fi'n dwli dod adref a stwff. Fi fi'n itha private yym a fi lico cadw fy hun i fy hun t'mo' ma'r yym Weithiau pan ti'n neud uh, to rygbi a'r canu stuff, mae lot o bobl yn ti'n meddwl, maen nhw'n trio um, cael insight i beth ti'n neud a safa. Fi jyst yn licio, fi licio'r bywyd syml os fi'n onest. Um, fi jyst yn trydio yn y maes deg, you know, fi jyst yn be bynnag fi'n neud ar y cae neu'r llwyfan, fi dal yr un person a fi jyst yn... Credu mae'n bwysig gofio um, o le ti'n dod a ffrindiau ti oherwydd t'mod ma' rai o bobl ti'n gweld yn t- yy ma' nw ma' duedd gyda nw jyst i anghofio'r pobol sy 'di bod yn ffrindie â cefn i ti so... Ma' oce so ti'n siarad am ffrindie ti p'un ti'n meddwl ma' nw'n gweld ti fel fel rhidian cymdeithasol matey yd- ydyn nw'n gwel ochor arall ohonot ti? Yym wel mae rhai stuff i ffili gwed ar fan hyn, os fi'n honest. Ond, um, na, fel joc. Na, maen nhw'n... Um, Ie, yeah, na, ti'n meddwl, dy ti Wan Jake, Dylan, at Atest hefyd, ma, a lot o bobl eraill, um, ti'n meddwl, mae ma lot o bant yn mynd o gwmpas, ti'n meddwl, ffaith bod ti'n canu a chwarae rygbi a ponti ponti, ti'n meddwl, mae'n an, a fi'n credu mae'n bwysig, um, hwnna sydd yn, ti'n meddwl, creu pe, uh, perthnasau da bobl, ond, um, na, wrth gwrs gyda Iwan, mae fe wedi bod, ni wedi bod rhywun i gorau ers ni'n, wel, bron meithrin rili ar ysgol gynradd. Felly y peth nesa oedd angen i mi wneud oedd cael sgwrs gyda Iwan, neu Shawshank fel mae Rhidian yn ei gydnabod e. Fel pob ffrind da, maen nhw gyda nicknames i'w gilydd. Ar ôl gwylio'r ffilm Shawshank Redemption, mae Rhidian wedi bod yn galw Iwan fel Shawshi neu Shawshank, a Iwan yn galw Rhidian fel un o'r prif gymeriadau, Red. Sôn am straeon, mae yna, ma yna ffew sy'n dod i'n meddwl, roedd i'n ôl yn, yn ysgol uwchradd, ddim yn cofio pa, pa blwyddyn oedd ni, dwi'n meddwl falle blwyddyn deg, un ar ddeg, chwarae, chwarae tu allan a, a, a ddo efo water bottle. A ddo mynd rownd a, a, a sgwyrtio ni gyd, y boys i gyd, a, a socio ni. A ges i galwad wedyn, O mae'r mae'r mae'r prifathro eisiau gweld ti. Tibod bai rydio nhw on. Nathon ni wneud dim wneud dim byd. Yym a nathon ni bympio mewn i i i Rhydian wedyn ar y ffordd yna a oedd o fel "oh boys please don't grass me up" t'mod "oh I know it was me don't grass me up". Nathon ni nathon ni cyrraedd yr yym swyddfa'r prifathro galon ni allan one by one cael chat am am be' digwyddodd a pam oedd pawb yn gwlyb a a oedd Red fel "oh bois rhai gradd o fi fan ni. So athon ni gyd allan one by one, a wedyn dod nôl mewn i'r i'r uh, i'r swyddfa, a nath yr, uh, nath y prif athro just deud, um, so, um, so, Rydian, mae ma, ma pawb wedi deud, taw ti o ddo. so, ie, yeah, dim yn siŵr beth digwyddodd ar ôl yna, ond um, dim yn siŵr os, os gath o fel um, cosp neu unrhyw beth fel yna, ond Mae hwnna'n um, bach o memory sydd jyst ba- yn sticio yn, yn, yn, yn pen fi achos jyst y ffaith yn bod, o, boys, paid gras fi fan, a wedyn oedd y tri, tri o'n ni dweud, o, na, rydio nôl o. Daeth y rygbi cyn y canu, ac er bod Rhydian yn chwarae i Bontypridd nawr, O'n i eisiau gwybod mwy am lle nath popeth ddechre, ac roedd rhywun agos iawn iddo fo yn ei hyfforddi o i dran cynnar. Nes i cychwyn yn under eights yn yn Ton Du biti beth o'na 2004 ish yym so fi'n cofio mynd lawr i Ton Du yym

Chwaraeodd tad Rhydian, Mike, rhan fwyaf o'i yrfa i Maes Deg Celtic. Roedd rygbi wastad yn dod gyntaf, felly fe roddodd ei waith fyny yn 17 mlwydd oed gyda'r bwtsiwr lleol, i allu chwarae ar Sadyrne. Uchafbwynt ei yrfa oedd chwarae bob Gŵyl San Steffan a dydd Llun y Pasg i Faes Deg yn erbyn Pen-y-bont. Mewn un gêm, roedd yn pacio lawr yn y rheng flaen gyda Alan Henson, tad un o gyn-sêr Cymru, Gavin. Tu allan yn yr olwyr roedd Neil Boobier, ac yn eu gwynebu nhw yng nghrysau Pen-y-bont oedd Rob Howley a bachgen ifanc o'r enw Garth Thomas. Wrth siarad gyda Mike, roedd yn amlwg iawn ei fod yn ddyn rygbi balch. I would say in his lifetime I probably missed eight games, yeah. and that's across from mini junior level to his university, uh, his youth rugby in Carmarthen Quins, and

Roedd Iwan wedi bod yn gyd chwaraewr iddo fo hefyd. Yym reit trwy trwy yym ysgol uwchradd ond oeddwn i oeddwn i wastad yn chwarae i i i i clybiau gwahanol so oedd oedd o wastad bach o sort of rivalry fan'na t'mod oedd o ddim yn hoffi y y clwb o'n i'n chwarae i I suppose a o'n i ddim yn hoffi'r clybiau oedd o'n chwarae i chwarae i ond dim ond dim ond unwaith dwi'n cofio actually chwarae yn erbyn fo nôl fel probably yn, yn y 12s, under 13s, rhywbeth fel yna. Fo oedd, oedd, oedd lwcus yn ennill y, y diwrnod â ni. A blwyddyn, wel, yn, yn y chweched dosbarth, um, do, fi, fi oedd, oedd captain fo. So mae'n ffynnu you nawr, ti'n bod, fel fo nawr yn chwarae, mae wedi chwarae i, i, i Scarlets, sort of under, under 18 fe bynnag, a nawr mae'n chwarae i Pont y Pryd, obviously. A wedyn fi, fi oedd captain fo wedyn yn y chweched dosbarth. Ti oedd yn deitha fo lle i fynd. O oh, ie. Yeah. Dim dawt am hwnna boi. Ar y pryd, efe ti oedd y chwaraewr gore allan o chi, y ddau ohonoch chi? Wel, um, bysa fo yn, yn dynaio fo, ond... Anodd cymaru falle, mae o'n forward. Wel, os, os wyt ti'n gofyn iddo fo, bysa fe'n probably meddwl bysa fe'n back well na fi hefyd, so...

So, nath e gyd cychwyn rili really, yr um, siwrne canu yma pan o'n i yn y yr ysgol yn canu dynawd yn, pan o'n i'n blwyddyn pimp, a digwydd bod y beirniaid ar y pryd, um, Eleri Roberts, hi oedd athrawes gyntaf fi. So, oedd hi ath athrawes fi am byti deg mlynedd. Cofio Eleri yn cysylltu gyda pennaeth yr ysgol, Mrs Ellis. Wrth gwrs, o'n i wedi dangos ddiddordeb fyd. Um, so wedyn, o'n i dechrau cael gwersi canu. A wedyn, yn yr urdd, ystafell yr urdd wedyn, blwyddyn yn olynol, blwyddyn chwech o'n i, yn Conwy fi'n meddwl, des i'n ail yn yr Eisteddfod, felly Here I am. Pwy well na Eleri Roberts i sôn am daith cynnar Rhydian ar y llwyfan. Mae Rhydian yn credu'n gryf mai hi yw'r rheswm ei fod o yn y lle mae o nawr. Pan glywes di Rhydian yn canu gynta, yym, nath e fy nharo fi'n syth, yy, gyda ansawdd arbennig i lais e, yy, nôl yn 2007. os dwi'n yn iawn, y steddfod Dydd Gwyl Dewi oedd e. A, a wedyn ar ôl, ychydig bach ar ôl hynny wedyn, ar ôl y sgwrs gyda'r prif athrawes a rhieni, ddaeth i ddechrau gwersi canu gyda fi yn y tŷ yn Rhesimon, a hynny wedyn am bron i 11 o flynyddau. Sut fath o fyfyriwr oedd e i ddysgu? A, o'n i wrth fy modd yn dysgu Rhidian. Um, oedd e'n dod yn llawn brwdfrydedd i'r gwersi a, a mor barod i ddysgu. roedd e'n ymarfer yy y caneuon oeddwn i'n gosod iddo fe, a oedd y, y gwaith wedi cael ei dysgu cyn pob gwers. Dwi'n siŵr bod gennych chi lwyth o straeon am Rhydian yn perfformio ag yn ymarfer, ond oes yna un stori sydd yn aros yn y co? Felly mwy doniol oedd uh, Rwyl Gerdant yng Nghas Newydd yn 2009. oedd yn cystadlu yn yr Alaw Werin, yym, Twll Bach y Clo oedd enw'r darn, a oedd yn cystadlu uh, o dan un ar bymtheg, os dwi'n iawn. Uh, oedd y plant, oedd e'n reit ifanc, ond wedi cyrraedd deuddeg, a oedd y gweddill y cystadleuwyr yn hun ag e. A wrth gwrs, gath Rhydian llwyfan. A dwi'n cofio sefyll gydag e tu ôl llwyfan, a fan hynny oedd, oedd y ddau gystadleudd arall, a merched oedd y ddwy ohonyn nhw. A o'n nhw dipyn yn hun a Rhidian, ac oedd Rhidian yn siarad gyda nhw non-stop fel bod nhw'n nabod e ers blynydde. A dwi'n gwybod bod Rhidian dal mewn cysylltiad gyda'r merched hynny hyd at heddiw. A dyna beth yw cystadlu. A dwi'n siŵr bod chi yn fwy na neb yn, yn prawd iawn ohono fe, yn enwedig ar ôl y cyfres o lwyddiannau diweddar mae wedi cael. Fel athrawes ganu, Rhidian, dwi'n falch iawn o'i lwyddiannau fe dros y blynyddoedd. Mae cael llwyddiant yn y blynyddoedd cynnar uh, yn reit um, gyffredin yng Nghymru gyda'r holl eisteddfodau sydd gyda ni, ond i, i fedru cynnal y safon uchel hynny am flynyddoedd, mae hynna'n dangos personoliaeth cryf iawn. Uh, un o'r achub bwyntiau mawr i fi oedd fe'n ennill yn Llangollen, y Seddfod Rhyngwladol Llangollen yn 2014, uh, cystadlu am y tro cyntaf hynny'n erbyn cystadleuwyr uh, o dramor. Um, hefyd, o'n i'n y gynulleidfa yn gwrando arno fe'n canu yn Albert Hall nôl yn 2018 a'r balchder o, o weld yn perfformio o flaen cannoedd o bobl. Ac wrth gwrs, uh, yn, yn mwy diweddar, ar ôl iddo fe symud ymlaen i gael hyfforddiant pellach yn y coleg, um, gweld o'n ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfyn, o'n i yn y gyrrlleidfa a o'n i mor bles a mor prawd ohono fe.

mewn ffordd oedd heb mam, fi'n lwcus iawn bod fi yma heddi a mam. Um, Tymod, oedd mam wedi cael ei injecto yn ystimo gyda morphine a stuff. To, fi wedi dysgu hyn nawr, ta fi lan. Uh, na pam fi'n... Mae tei fi, mam a dad mor agos, herwydd um, dydym ond tri ni sydd. A fe mi'n gweud, os mae unrhyw broblem, 'dyn nhw ma' broblem 'da fi so fi'n itha agos iawn ond yym na m- t'mo' yy eto t'mo' ma' hwn yn rwbeth sai 'di gweud wrth neb lot rili ond yym t'mo' fi'n ffodus iawn Yn ei flwyddyn gyntaf yn y brifysgol, bu farw tŷ ci Rhydian, noson cyn iddo fo fynd i Baris i ganu gyda Côr y Wain Ddyfal. Roedd o'n ffigwr mawr yn ei fywyd. Sdim teulu fi yn enfawr, t'mo' fi'n unig blentyn yym a ma' t- wel odd tad cu yym byw lawr yr hewl a yym family home ni'n galw e jyst literally lawr yr hewl o tŷ fi nawr ond yym na pan o'n i'n ifanc o'n i'n wel o'n i lawr 'na bron bob dydd neu bob yn ail Um, o'n i'n galw tad ci yn pop. Ie, yeah, na, oedd oedd hi oedd oedd hi y pop yn eitha agos iawn a um, oedd e'n adnabyddus am ei tost. Um, oedd e'n licio wneud fel... Oedd dim tost ar y fe, t'mod yr un uh, hen ffasiwn o ffordd o wneud tost, t'mo' fel sa fi ffili disgrifio fe ti t'mo' fel fry up mewn ffordd, um, a oedd e'n jyst yn splasho men yn yna fe, fi licio menyn. Um, a unrhyw un dath i ti pop, um, dath nhw tos, tos gorau yn y byd, right, amazing. Um, a oedd e'n, oedd e'n licio wneud pea soup, a honestly, yr soup gorau fi wedi cael. Um, a, wel, ti'n fi jyst yn bach o siom sa'i gyda um, recited, fi honest yw. Wyt ti'n gallu cofio lle oedd y ti a pwy oedd gyda ti pan nes ti dderbyn y newyddion? fi gallu... Os mae rhywbeth yn bod gyda mam a dad, mae dad yn well cyddi fe na mam, fel bethau. So, um, dath dad mewn, oedd e'n, ti'n oedd e'n reit, ond dath mam mewn a nath i ddim gweud yn byd, o'n i fel, ti'n mae rhywbeth, you know, something's gone on here. Um, ie, yeah, nath i gweud, nath e marw. Um, so, oedd e'n really odd, cos nes i weld yn y bore a, ti'n Fi newydd gorffen paco ar gyfer Paris i fynd i Disney a ma' mam a dad yn do' miwn. So o'n i bach, you know, great timing mewn ffordd ond um, yeah. na, oedd yn, um, oedd yn eitha anodd ond yeah, ni yn stafell bach, bach iawn fi yn syngenydd. Um, dath nhw mewn a wedyn pan nath nhw gadael oedd o'n i sôn gwybeth i wneud a um, tymod digwydd bod oedd um, y person cyntaf mewn ffordd ddath mewn oedd Fei, y cariad fi nawr. Dath i mewn a rhoi cwtsh a um, ie, yeah, o'n, o'n i ddim moyn mynd ond es i yn y diwedd i, i Baris a cos t'mo' fi credu bod y pop moyn i fi fynd ond um, na oedd hwnna'n wythnos anodd. Mae pethau fel na'n gallu effeithio pobl am byth. Nath o effeithio ti'n hir dymor? Nath e... Na, dim rili. Nath e ddim effeithio fi'n hirdymor o ran be o'n i'n neud oherwydd oedd oedd pop... o- oedd e'n un o'r bobl 'na, t'mo', oedd e ddim yn lico pobl dwelo dros stwff a fi'n gwybod yn iawn 'sen i ddim yn cario mlan neud pethe addysg, rygbi, canu, stwff o'n i'n mwynhau, bydde fe bydde fe'n grac 'da hwnna, t'mod by- by- oedd e'n casáu yym oedd e ddim yn lico sympathy a stwff fel yna, a fi 'r un peth yym a y peth dwetha bydde fe moyn a t'mod bydden i moyn dros rywun arall yw stopo gwneud be' ti'n neud. Fel fi'n gweud fi'n p- person eitha positif yym ond o'n i'n gwbod t'mo' odd e'n oedd e'n suffering dros y misoedd, so oedd e'n blessing mewn disguise mewn ffordd bod e'n gallu t'mod ymlacio nawr mewn ffordd a um, dim yn dim gyda poen ond na dros y mis y mis ar ôl ni oedd e'n um, o'n i dal nôl ymlaen tw'r sort o mas angla oedd y helpu mam a dad a stuff a um, Ie, hwnna oedd o angladd, t'mod, dim bod fi wedi bod i lot o angladdau, ond hwnna oedd yr un um, anodda fi wedi gwneud erioed. Dath, dath e ni fel teulu yn agosach yn sicr fi mam a dad, ond um, na, o'n i jyst yn meddwl be bydde pop yn gwyd, uh, be bydde fe moyn i, neud, i fi wneud, so um, Ie, jyst trio cadw bositif yr un ffordd. Reit a rhyds y cwestiwn mawr, pa un yw'r ffefryn? Chwarae rygbi neu'r canu? Os fi'n onest Daf, ma' hwnna un o'r cwestiyne fi 'di ga'l gyment dros y blynydde dwetha. Fel o'n i'n gweud fi'n caru neud y ddau a fi'n credu fi'n credu bod y ffaith ma'r ddau beth mewn ffordd ar sbectrwm hollol gwahanol i'w gilydd fel byddet ti byth yy yn yym stereotypically byddet ti ddim yn disgwyl i rywun canu rygbi, canu rygbi, chwarae rygbi a gallu canu. Fi'n meddwl bod e'n bwysig mewn ffordd i deall beth ti'n ystyried fel gwaith, gyrfa, a beth ti'n ystyried fel uh, diddordeb. A wrth gwrs ar y funud, canu fydd fy ngwaith a fy ngyrfa, dyna beth dwi'n moyn neud. A um, rygbi yw um, un o fy niddordebau fi. Mae'r ma canu diddordeb oedd hefyd wrth gwrs, ond jyst twa, deall y gwahaniaeth erbyn nawr um, o'r ddau, a mae fe'n bwysig, fel ti'n gweud, mae'n bwysig cael um, amser gwaith, ond mae'n cystal mor bwysig i gael amser gymdeithasol a twa, i wneud diddordeb i ti, a, feth, twa, a dyna be fi wedi trio wneud dros y blynyddoedd, a fel mi'n gweud, os allai wneud e gymaint mor hir a phosib, yna gorau oll. Gwlad y gân yw Cymru fach wrth gwrs, ac roeddwn i eisiau gwybod os oedd un o'n cantorion enwoca wedi mynd trwy sefyllfa tebyg i Rhydian. Dyma Sir Bryn Terfel. So Bryn, pan oeddet ti'n iau, yym, oeddet ti'n chwarae rygbi ag yn canu yym, o oedran ifanc. Sut beth oedd balansio'r ddau? O, yn bersonol, i fi, yy, y canu oedd yn rheoli popeth. Ac o ran bod yn fachgen ysgol yn Ysgol Dyffryn Nantlle ym Mhen-y-groes, mewn dyffryn sydd yn hoff iawn o'i chwaraeon, mae'n rhaid i ategu, ond efallai o'n i'n dewis chwarae pêl-droed, rygbi, pêl-fasged, criced, i ryw fath o guddio y ffaith mod i hefyd yn mwynhau canu. Ond yy. O'n i'n mwynhau yr elfen yna o fod yn gyd-chwarae gyda'm ffrindiau, ac oeddan ni'n dima eithaf yn y pêl-droed, dim cystad yn y rygbi. Yym, wrth gwrs, ddoth o'n rhywbeth pwysicach i mi wedyn uh, yn y byd canu, achos o'n i'n dechrau llwyddo yn efo, a todd cae rygbi ddim y lle perffaith i fod yn edrych ar ôl a be fydd yn arwain at fod yn ganwr broffesiynol, sef adran y wyneb. Nes i dorri'n rhwyn cwpl o weithiau, uh, ac o'r herwydd hynna mi ges i lawdriniaeth ar y septum oedd wedi plygu yn un o'r gemau. A'n, an uncle i yn Abertawe, Dr Ian Jones, nath uh, uh, Yy, edrych ar yn ôl i yn ysbyty Singleton Abertawe pan o'n i'n ifanc iawn. Yy, felly, roddodd hwnnw dipyn bach o, o, o, o, o, o ofn i mi a dweud y gwir, achos os o'n i yn mynd i fynd i fynd i fyny'r uh, ffordd yna tuag at bod yn ganwr proffesiynol, oedd rhaid i'r chwaraeon uh, stopio a gael bod yn ail ffidil am dim bach. Ac wrth gwrs, pam nes i adael yr ysgol, uh, fe orffennodd yr, yr, yr, yr chwaraeon a bod yn Llundan yn, o do'na ddim llawer o amser i, i ymuno â glwb rygbi neu a glwb pel droed yn anffodus. Mae, mae Rhydian di ennill yr ysgoloriaeth, um, fel, fel ti'n gwybod, ac oedd na unrhyw dro bwynt Yn tebyg yn dy fywyd di i feddwl, ie, canu ydi o i fi. A allai ddeud, yy, heb os nag oni bai, yy, tuag at diwadd yn amser yn y coleg yn y Guildhall School of Music and Drama yn Llundain, ac oedd hynna'n bum mlynedd, yy tuag at y pumed blwyddyn oedd 'na arwyddion yy bod yy y faner yn dechra hedfan yn yr yn yr gwynt bod 'na fwynhad o berfformio ond he- hefyd bod 'na ryw fath o lwyddiant hmm. ag oedd ennill ysgoloriaeth ar enw The Kathleen Ferrier Memorial Scholarship yn 88 nath arwain at canu'r byd yn 89 oedd yn yn drobwynt mawr ac yn agoriad llygad yn y byd proffesiynol. Mm. Felly, ia, teg at uh, diwadd y mlynyddoedd o fod yn astudio cerddoriaeth a chanu. Rhys, mae'n ma, ma wych clywed dy fod i mor eiddgar i gadw'r cyd-bwysedd na rhwng y rygbi a'r canu. Ond beth yw'r neges bach yn dy ben di? Beth sy'n cadw ti fynd? Beth fi 'di dysgu dros y blynyddoedd yw yym os os ti os ti ddim yn er e- enghraifft os ti os ti ddim ca'l 'ych dewis myn' i tîm rygbi neu os ti'm yn ennill gwobr canu neu ti ddim ca'l 'ych dewis i neud rwbeth saish unrhyw beth fela os ma' fe'n byr dymor does dim pwynt dwela drosto fe os mae'n hir dymor

Um, a, tyma, fi, fi yr un o bobl na, fi wedi cael lot, lot fawr o uh, knockbacks y mywyd, ond tyma, mae hwnna'n uh, part and parcel o y gyrfa canu a rygbi mewn ffordd, ond um, fi credu y ffordd ti'n ymateb i stuff fel hwnna, hwnna sy'n uh, define ti fel person, I guess.